דאס איז דער געטער פון גרייסן געטא וואס מיר האבן באוויזן, דאס איז די קראם וואו מען האט געווינט, דאס איז דער טער, דער קליינער טער פון וועלכן איך בין ארויס, ווען מיר זענען געגאנגען דורך דער געסל האב איך אייך באוויזן, דאס איז געווען דער קליינער טערל דורך וועלכן איך בין ארויס. דא זענען דא פארשידענע מעלדונגען. און פארשידענע מער ווי נאר מען טאר ניט גיין אין גאס מען טאר ניט קויפן קיין פראדוקטן מען טאר ניט פארן מיט קיין טראנספארט פארשידענע זאכן איך וויל אייך איצט ערווייזן דאקומענטן פון געטא

דאס איז ארבעט שיין, דאס איז א דאקומענט אז ער האט רעכט צו לעבן, ער האט, אויב א מענטש האט געהאט א שיין האט ער געקענט אויסהעלפן אדער א פרוי אדער א מאן און צוויי קינדער ביז זעכצן יאר.

זין האָבן זיך געמיט צוצושרײַבן די טאָכט די, די מוטער. ס'האָט נישט שטאַרק געװען קענט, מע האָט געמיט, כּדי צו ראַטעװען. איך װעל דערצײלן אַ זײַנען זאַך. איך האָב װעגן דעם ניט געװוּסט, ביז װאַנט כ'האָב ניט געפֿונען די דאָקומענטן. מײַן פֿאָטער, איך האָב דאַן ניט געהאַט קײן שטענדיקע אַרבעט, האָט מײַן פֿאָטער, אויב וועל איך פארדינען יעדן טאג אין שטאט ארבעטן אבער קיין שטרענגע ארבעט האב איך ני געהאט קענסט ביטע האט ער מיר פארשריבן אינגער ווי איך בין געווען ס'איז אין מאי צוויי און פֿערציק געג האט מען איבערגעשריבן די באפעלקערונג פון גאנץ ליטע די איינציגע לאנד, אין די אנדערע באלטישע לענדער האט מען ניט איבערגעשריבן, נאר אין ליטע און אין דער צאל איכעט אין געטא האט מען איבערגעשריבן, און איך האב געז. מיר האבן א בוך מיט די רשימות, האט זיך ארויסגעוויזן אז דער פאטער האט מיר פארשריבן אינגער, ווייל אנדערש וואלט ער מיר ניט געקענט אזוי שיין אויסהאלטן. וואס זאגן מיר? האט איר דא א דאקומענט וועלכער באווייזט? ברויט-קארטן, יע? איר זעט וויפיל ס'איז א גרייסע צאל? ס'ווערט ווייניגער, ווייניגער, ווייניגער, נאכער אביסל מער ווען מ'זענען געקומען מענטשן פון אנדערע שטעט האט מען געבראכט, פון די שטעטלעך, נישט שטעט, נאר פון שטעט, וואס איז דאן? מען האט זייער זיך געמיט אז די סאניטארע באדינגונגען אין געטא זאלן זיין זייער אויף א הויכע ניווא, מען האט זייער מורא געהאט עס זאל נישט זיין קיין עפידעמיע, און דא איז א דאקומענט כדי צו קריגן די ברויט קארט, ווייל ס'איז ניט קיין ברויט, כדי צו קריגן די ברויט, אזוי גערופענע ברויט קארט, איך וועל דיר דערציילן פון וואס איך שטעל, האט מען געמוזט צושטעלן א דאקומענט אז מ'איז געווען אין באד און מ'האט דורכגעגאנגען א דעזינפעקציע. דאס איז א ארגינעלער דאקומענט, דאס זעט אויס אין געטא זענען געווען צוויי בעדער, איינער האט רבי באוויזן דארטן לעבן דער ביבליאטעק, און איינער איז געווען אויפן הויף פון יוגנראט. עס איז געווען זייער פארצווייגט די געזונטהייט אמט, אין ווי דעם געטא האב איך אייך באוויזן אין געטא וואס איז געווען דעם שפיטאל איר זעט וויפיל פארשידענע געטא אמבולאטאריעס, אויפזיכט איבער פאך אנשטאלטן, דאס איז א פאך אנשטאלט, שניידעריי, איינווידעריי, וואליקעס, איר ווייסט וואס דאס איז וואליקעס? ניין? דאס איז פון וואל, ווינטער שיך אז זיי אין סיביר טראגט מען פארשידענע, און יעדער ארט האט געהאט געיכעט אימיצן וואס האט קאנטראלירט עס זאל ניט זיין קיין מגיפה זאל ניט זיין דאס דאס איז דער דאקטאר מארגוליס וועלכער האט דארטן געגעבן די געלט די פֿינף הונדערט דאלער די פֿינף הונדערט דרײַ טויזנט און צוויי טויזנט רובל ווען מיר זענען געווען אין פאנאר האב איך באוויזן די לעצטע טויזנט מאן וועלכע זענען אומגעקומען

דאָס איז געװען קײן מעל, מיט מעל האָט דאָרט ניט געשמעקט, דאָרט איז געװען, אַז מען זעקט האָלץ, איז דאָ די, מען האָט גע, שאָלעכץ פֿון געפֿראָרענע קאַרטאָפֿל, מען פֿלעגט אונדז געבן, עס האָט דאָס גערופֿן, אַז מען גיט קאַרטאָפֿל, האָט אונדז געגעבן שאָלעכץ פֿון קאַרטאָפֿל. מען האט אונז געגעבן געפרארענע קרויט, געפרארענע געפרארענע קארטאפל, אבער דאס איז געווען א יום טוב אז מען פלעגט קריגן, ווייל מען פלעגט ניט, ס'איז ניט אומבאדינגט וואס מען האט געדארפט געבן פון געגעבן, עטליכע מאל האט מען געגעבן פערד פלייש, פערד אז ס'איז ניט קיין ארבעטס פערד, די טאטארן נוצן דאס, ס'איז א געשמאקע זעלדונג, אבער דאס איז ארבעטס

מען האט זיך געמיט מענטשן וואס האבן געארבעט אויסער די גרענעצן פון געטא, האבן זיך געמיט צו טוישן זייערע זאכן וועלכע זיי האבן באוויזן מיט זיך מיטצונעמען גייענדיג אין געטא צו טוישן נאך פראדוקטן. איך האב אט דאן דערציילט ווער ס'איז געווען מיט אין געטא, אז ווען מען האט געטראגן מיט זיך, מען האט אנגעזאגט אז ס'איז מיט צעשטערטע קאנטראל, פלעגט מען עס ווארפן, אז מען פלעגט געפינען פלעגט מען שרעקליך שלאָגן, און ספּעציעל ס'האָט פון שלאָגן האָט איר דאָ אין די ערד, אַ מענטשן זאָל זאָל ניט קענען גיין, אוי, ס'האָט די שיך מען זאָל ניט קענען גיין. מאָראַ האָט געשאָסן, האָט געכאַפּט איין אַ זינגערין, איך וועל אַ באַלד ווייזן ווען זי איז אַרויסגעטראָטן, לובע לעוויצקי, דאָס איז געווען אַ זינגערין, אַ אָפּערע-זינגערין אין פון קאָוונע, וועלכע איז אַריבערגעפאָרן אין ווילנע, ווער ס'האָט אַרויסטרעטן מיט קאָנצערטן, ער האט איר געכאפט מיט א האלבע קילא ארבעס, מען האט איר זייער געשלאגן אוועקגעפירט אין געסטאפא און דארטן דערהארגעט, מען זאגט די מענטשן וואס האבן דארטן געארבעט האבן געזאגט אז זי האט דריי טעג געזונגען.